Ɛnnɛ yɛretoa Asante abakɔnsɛm so, na nnawɔtwe twaa mu yɛsua biribi fa ɔsɛe Kwame Kwame Panyin ho. Ɛna nkramosim a ɔde ne ho hyɛɛ mu nti no, ɛduru baabi no na Asante Hemmaa Kwadu Yadom hu ne sɛ ɔtoto Asante amammerɛ ase na wɔanhwɛ a ɔde agyadeɛ bɛba Asante no nti, wɔyɛɛ sɛ Ne maame na na ɛtwa n'asu no, epɛ sɛ ɛpepa ne din firi Asantehemaa din mu. Enti saa na ɛbɛyɛ de a, wɔno no abɛdi Santehene no, yɛntumi nka sɛ yɛmmɔ ne maame din. Enti wɔyɛ nhyehyɛe bi sɛ, yɛbɛfa no sɛ nyɛ ne maame ne Akyeamaa Adui, na mmom ne maame ne Santehemaa Kwaadu Adom. Enti saa na yɛbɛbɔ ne din afra Asantehene mu. Ɛna ɛnam sɛ na. wɔn nso nhyɛ da nte aseɛ nti no, wɔyɛɛ sɛ yɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛde bɛdi adeɛ a ɛbɛbɔ wɔn nso ho ban. Nti wɔyɛɛ sɛ wɔbɛma um, Santehema Kwadu Yadom no, ne ba a yɛfrɛ no Poku Kwame ɛna bɛdi ɛyɛ ɔsɛe Kwame adeɛ sɛ ɔkɔ ne kra akyiri a, na wɔaka sɛ wɔn mmienu nyinaa yɛ maame baako. Na na Opoku Kwame ɛɛ wobɛkae a, madi kan aka kyerɛ mo sɛ Santehema Kwadu Yiadom waree mmarima ahodoɔ nnum at different times of her life. Nti ne kunu a na yɛfrɛ no Adu Twum a na ɔyɛ ɛɛ Opoku Arekatakye kaa akyire no, ɛyɛ Asante Opoku Arekatakye ne ba ketewa na yɛfrɛ no ɛɛ Adu Twum. Ɔno na Kwadu Yiadom ne ne wo ɛɛ Opoku Kwame no. Na wɔn yɛ wie yɛ amammerɛ sɛ ɔne bɛdi n'adeɛ no mu no, ɛna obi de awuduro kɔfraa n'aduane mu maa no wuiɛ. Enti Asante Hemaa gye dii pefee sɛ ɛbɛyɛ Ɔsɛe Kwame na ɛdii saa dwuma no. Ɔsɛe Kwame nso so yɛɛ sɛ ɛnyɛ ɔno a. Wɔntwiwantwi bɔɔ wɔn ntam ma Ɔsɛe Kwame de ahometeɛ ɛfa ɛɛ sikadwane ho akadeɛ nyinaa atu kɔtenaa dwabɛn. Akyire yi, wɔyɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɛɛ ɛyɛ Kwadu Yadom ne ba a ɔdi hɔ no a yɛfrɛ no Opokufoɔ fie no na ɛbɛdi Ɔsɛe Kwame adeɛ. Na ɛno ara mu no, ɛna nkurɔfo bi nso so bɔɔ pɔ bi a na anka wɔkɔ akɔkum Asante Hemmaa Kwadu Yadom. Nti ɔma ɔno nso so dwane firi Kumase kɔtenaa Ofu. Wobɛkae ɛhɔ na na Asante Hemmaa mu nyinaa ɛte mmerɛ bi a na atwam. Ɛna ɛhɔ kaa Opukufo fie a na ɔno te Kumase a na ɛte sɛ ɔno ara ne Asante Hemmaa ɔte Kumase. Ɛdu baabi no, ɛɛ Asante Hemmaa san baa Kumase no ɔyɛ sɛ so ɔsɛe Kwame Amaa Obetu no ade so. Nti Ɔsɔre Kwame ɛfɛ sikadwa no ne ho akadeɛ nyinaa firi Dwaben ɛsan baa Kumasi. Nanso na dwerɛ a wɔn twa nsa guo ne nneɛma bebree wɔ hɔ a Ɔsɔre Kwame mpɛ sɛ ɔbɛyɛ no nti no ɛɛ Konadu Yiadom ɛyɛɛ sɛ watu no adeɛ so 1799. Nanso saa bere no mu wante ne ho ase saa kɔpem 1803 na afei ɔno ara gye to mu sɛ ɛɛm watu ne ho adeɛ so. tutu ne ho adeɛ so wieɛ no 1803 around December hɔ no ɛna ɛyɛ 5th or 12 December mu baako ɛna ɔpɔpifo fie Isai ɛbɛyɛ santen a ɔtɔ so nsia saa berɛ no mu no ɛna German baabi a sɛ frɛ Bono region no ɛne Cote d'Ivoire adjoining part na ɛwɔ saa side of Ghana no wɔn ka bɔ mu sɛ wɔn nte ase sɛ ɔsɛ Kwame ɛkɔ nti Wɔbɛba abɛko kɔpem sɛ ɛdɔɔso kwan bi so. Nanso sɛ na wɔpere agye wɔn fa ahodwiri. Wɔde trap bi a ɛfa wɔn kɔn ɛna bandafoɔ so taa wɔn akyi na wɔn ne ɛɛ Santehene Bofofie di siani wɔ Tano nkyɛn hɔ ɛɛ kuro a ɛfrɛ no Boaben ɛhɔ baabi na wɔn ne Asantehene ko ntɔkwa saa ara. Na dɔm no dɔɔso kyɛn Asantefoɔ nanso na Asantefoɔ no asi wɔn bo sɛ ɛwɔ sɛ wɔdi nkunim nti Ntɔkwa no bɛɛwie no na Asantefoɔ no adi nkonim. Ofiri a obedii Kumasi no, eh, ankyɛ biara, that is March 1804, obedi adeɛ ɛyɛ December 1803 na March 1804 ɛna owuiɛ. Ewuo no owuiɛ no, na nipa bebree gye di sɛ ɛyɛ ne nua bɛɛma a obedi n'adeɛ Ɔsɛe Kwame ɛne ne nkramofoɔ na ɛyɛ saa adwuma no efiri sɛ ɛberɛ a otuu Ɔsɛe Kwame no, nipa dodoɔ no ara gye di sɛ ɔkaa n'ano aduro wui. Enti bere a yɛde ɔpɔku foforo asi so no, saa bere no ara mu na na nnipa abusua no foforo abusua no ara mu fa baako nso so yɛ ɔsɛe kwa mmea. Na sɛ abusua no mu akyɛ mmienu nti, fa baako wɔ dwumadie na ɛde ɔpɔku foforo yi asi adeɛ so, na ɛfa baako nso wɔ baabi a na yɛyɛ ɔsɛe kwa mmea yi. Wɔn antumi andwira n'akonnwa no ho amena ma ɛyɛ akonnwa tuntum, ɛyɛ ɔsɛe kwa ame no. Enti nnipa dodow no ara gye di sɛ saa ara na wɔde yɛ ɔsɛe kwa ame no nti no, ɛna ne saman ne nkramofoɔ no yɛɛ honhom nneɛma bi maa ɔpofoɔ fie ankyɛ wɔ adwa no so na ɔkɔɔ ne kra akyi. Na ɔkɔɔ ne kra akyi no, ne maame ba ɛyɛ Ɔsatu Kwame Asibe ɛna ɛde no bɛdi adeɛ. Nti ɛyɛ Ɔsatu Kwame Asibe abrɛ so no, ɛnna Asante hyɛɛ ase sii hwehwɛn. Enti bɛpem saa bere yi no, deɛ asua firii Ɔsatu Ɔpemsoɔ, Opoku Arekatakyie, Kusibu Adum, ɛɛm, Ɔsɛe Kwadwo Ɔkoawia, ne ɛɛ Ɔsɛe Kwame Kwame Panyin no abrɛ so no nyinaa no yɛ kwan afa Asante yɛfaa so kyekyeree na ɛmu trɛeɛ. Enti ɛfiri ɛɛ Ɔsatu Kwame Asibiayi berɛ so rekɔ no, Ɔno na ɛbɛduru baabi no, ɔbɛba abɛde Ɔsɛe Bonsu abɛsua hɔ no. Ɛhɔ no na yɛbɛhu nneɛma a ɛsisii nti a Asante hyɛɛ ase hwinhwaeɛ. Na Opokuo fie no, wɔwoo no afe apem ahanson aduɔson nnum, yɛwoo no seventeen seventy five, ɛna ɔwuu March eighteen zero four. Nti nnawɔtwe bɛsi mu no, yɛbɛtoa so.